di alleged coup plot um, wey dem say supposedly e bin happen for nigeria right some pipo even in his way say dey in in his in his search how dem take dey speak dat english sef dey even dey link am say okay na wetin make presido rejig di service chief which allegedly mo put am that way right but the more i dey try wan brush am off the more i dey see more news on how some certain high profile individuals don dey under investigation in regards to alleged coup plot i con dey say yeah! now i see say the aid of timipre sylvia a former governor and also a former minister

dey investigate and dey probe and allege plots to overthrow president bola ahmed tinubu eh, yes so i know say first thing wey you go talk now but president talk say we no go borrow money again no he no talk say we no borrow from international he say now nah, we don we don get enough money not to dey borrow domestically again that is locally from banks and uh, every other means that we normally borrow but when it comes to international borrowing Now be this one, now this one involved. We never reach that level, but uh, Sanusi talked something, and um, the emir of Kano, uh, Muhammad, Muhammadu Sanusi, he talked something about the former president Goodluck Ebele Jonathan, who has noticed say the whole conversation around Goodluck Ebele Jonathan, that's former president of Nigeria, coming to run come 2027 be like after especially after my wife talk i'm not going back to aso rock my eyes saw pepper when i was there the emir of kano

and you follow me dey inside cruise express the show but right now we dey the segment Orui matter i get a couple of important stories to share with you now today and if you also feel the need to air your view share your take or express how you feel about those uh, news you fit do am uh, through whatsapp wh- whether na by voice note or by uh, text message the whatsapp number still dey very much active 0904

wey dem say supposedly e bin happen for nigeria right some pipo even in his way say in his in his search how dem take dey speak dat english sef dey even dey link am say okay na wetin make presido rejig di service chief which allegedly mo put am dat way right but di more i dey try wan brush am off di more i dey see more news on how some certain high profile individuals don dey under investigation in regards to alleged coup plot i come dey say hey! e happen abi e no happen abi they were planning it or whatsoever there was even a report that a former governor and a former former minister exchange money to fund the coup i come say hey!

because as we dey even yarn right now sef report dey say uh, timi presivia say dem bin burst im house go do carry out one or two investigation based based on say dem dey no just use allege based on the alleged coup plot right when i see this news i say okay what is really going on why soldiers go go raid ex-governor sylvia residence what are they looking for before i try get my head around wetin dey happen for nigeria now i see say the aid of timi presivia a former governor and also a former minister that's the special assistant on media and public affairs to the ex-minister of uh, state for petroleum resources chief timi presivia julius uh, bukuru don dismiss reports linking a master to an alleged coup plot as e dey describe dem as baseless and politically motivated so why soldiers raid di house what is going on in this country are we safe i never wan talk about the the threat to national assembly when they don dey raise say there is plan to bomb i no wan i never wan go there

Eh. e get wetin dey happen for dis country wey no dey politically motivated again because according to wetin you dey yarn right now you say the reason why dem dey link this alleged coup plot to your principal abi your master na because of political people dey wan spoil im name according to di statement for those who no know the military there was a report i think that was yesterday early hours of this morning i come across that report say the military dey investigate and dey probe and allege plots to overthrow president bola ahmed tinubu

Investigators were said to believe the funds were meant to finance the purported coup wey no gree happen. During when the special aide to Timi Presive had the talk, he said, hmm, this news wey dey waka around na mischiefs because some people some of them don dey smell say the former bayelsa state governor and former minister na major threat and obstacle for dia ambition to achieve dia position come 2027 e say na wicked politicians all of dem be say na why dem don uh, take to dia desperation to a different level to spoil di impressive dia name to spoil di political presence and credibility say na evil agenda na im be he talk plenty plenty things sha just use am take describe the whole matter so was there really a coup hey aruambi bosunu but anyway that na how far i can go mm, because they say investigation is still ongoing so hopefully maybe we'll get to find out So, eh, eh, eh, eh, away from that right now. Before I enter other very important issue, I just want to let you know say when we speak in one voice, or even though say the voice they come from different region of the country, the powers that be go shift. You know how I update una last week say based on the presidential pardon uh, list when Nigerians dey cry cry over or let's use the word public cry presido decide withdraw di list set up eh, committee to look into di list finally finally the committee don dey don do their work almost finish let let's put it that way right almost finish right and wetin we dey hear now my brothers and sisters na say some people name no go make that list again meanwhile some people wey dem don first give freedom dem get the way to tell rearrange am again because according to latest development right now According to latest development, my brothers and sisters, say, okay, may I just put on this way. We presido, President Bola Ahmed Tinubu, they say he don battle pressure as he don dey review the pardon pardon when he be give kidnapping drug related offences on top that first list wey dey released before now according to the recent development my brothers and sisters say they don dey the they don almost finalize or rather dey the final stage of looking at the list looking at who they go remove and who they go leave

say certain persons convicted of serious crimes such as kidnapping drug related offences one na dey complain about human trafficking fraud and unlawful possession of firearms and arm dealing don dey deleted from di list that's to say half of di list go go with di way dis matter don dey be right now because dat list if you check di list most of dem na drug related offences na dem full there pass kidnappers also be full there na that one even make nigeria call chain pass human trafficking they see food there that's to say almost 100 100 nations that list we go but anyway now the latest update now be this say they go delete am comot the list say this action dey very necessary in view of the seriousness and security implication of some of these offences so na not fair reason all these things before so if to say the public no cry na so na for let these people come outside with this rate and increase of kidnapping wey don turn business everywhere eh anyway uh, i will just stop there uh, uh, the eligible the remaining people wey live for the list right now who are the eligible beneficiaries they say they don transmit am to the nigeria correctional service for implementation in line with the duly signed instrument of release Uh, abeg una release the list for public too i need to go search for that list more check really you know say one thing na to talk another thing na say una really do am you get so we'll check the list mm. but that's the latest development concerning that presidential pardon list right now uh, i get an update concerning loan hmm. uh, it's been approved

from one seventy five dem reduce am to thirty four osalobua abadoge o ṣòó ṣòó one seventy five to thirty four that means dem delete one hundred and forty one names comot abi my mathematics head no correct again wait wait wait wait wait in as much as this is a commendable move by the president e show say he na lis ten ing president first of all because where i dey always talk where we dey come from dem no send your papa if you like cry from today tomorrow dem no give you reply dem no give you shake body but then again my question wey i wan ask na say why we need to first reach here first before una realize say these people una wan una no fit do who first bring this who submit this list before because more than eighty percent of the people that made that list before they don comot the list i dey look the list right now he thirty-four i wish enough time there for give you na full the full name but i i think you can you can get that on top um, oga bayo onanuga uh, s page that tw twitter formerly known as twitter right the na him be the first post i even gats go still confirm there after oga uh, oga niyi send me uh, the the list you go see the full list there the one wey be say they dey uh, granted um, clemency the one wey dey get uh, i think they are just fifteen the one the person that were granted clemency uh, are just uh, fifteen uh, persons then uh, the one wey be say they reduce their death sentence to life in

they don't go. They don't go the land before. The people, that majority of the people, yeah, that even got uh, the presidential pardon. This, this is a welcome development. Commendable, though. I, I'm not gonna lie, give you for for for for for a nation who who who sometimes because of pride no wan correct the mistake wey he make us doing this is commendable let me just i will just leave it there though but the full list dey online right now from one seventy-five to thirty-four so all those illegal mine when senate one senator be stand for before hey, eh, anyway uh, this is a welcome development Mo move, moving to the next story most important story right now i just want to let you know say the uh, reps house of rep don approve uh, with presido

push the 2025 budget because a lot of other projects dey to cover so the money being generated no fit cover am so we need to borrow to take meet up so that make the thing may cover the deficit uh, is that okay uh, yes so i know say first thing wey you go talk now but president talk say we no go borrow money again no he no talk say we no borrow from international he say now nah, we don we don get enough money not to dey borrow domestically again that is locally from banks and uh, every other means that we normally borrow but when it comes to international borrowing na be this one na this one involve we never reach that level but part of me dey feel say uh, if with the way we dey go right now and the plans to boost our revenue generation through the new tax reform that kicks off by january 2026 i also believe i wan put am for my mind this na me dey mm, also believe come 2026 maybe we also get an announcement say oh nigeria will no longer borrow from whether na world bank imf uh, eh, international capital market uh, uh, africa development bank uh, chinese loan all those loans gbogbo ẹ gbogbo ẹ gbogbo ẹ gbogbo ẹ i hope we we get we, we get there because no be small money they wan generate once that tax reform kick off by 2026 i am hoping we get to that level too because if we can achieve it uh, locally we can also do it on international level but as we dey yarn right now they are, uh, this approval by house of rep

mo go back on top the money wey don dey borrow under the administration abi mo your liver if we talk and i fit vex you abi mo liver but if you get anything to say uh, whatsapp number dey open already zero nine zero four eight two one three zero one three na away from that another important story i like share with you uh, wey still matter na a a yans may i put am that way a yans by the minister of works david mayi you know say some people don question uh, the project being done in the country right papa how much you dey spend for all these roads sef how much you dey spend per kilometre you get what is going on different road no man dey hungry no be road we wan chop the same nigeria now go use road wey bad dey complain dem dey do road for you dey complain but then again it is what it is right because man dey really hungry

we go remind you once porto start to dey dey some of those road o which i hope e no go dey according to devomai he say you see this road this project wey dem dey do across the country so say this new design wey dem dey do say e go last fifty to hundred years and this one go move us away from the the poorly constructed road that have been done in the past which all of us dey very much aware of because today you go see say dem do road after like one year egbegede gbegede gbegede pothole don full inside because it was proper it was not properly built or constructed

because i don compare some of the road wey dem use cement and concrete take do you no fit compare am to asphalt was it was it was it last administration abi na during jonathan administration my head dey clean but i know say e never too tey when we move enter e get wetin make cement start to dey cost also sha but me i no go there that's not my concern you get since we start to dey use cement dey construct our road because people wan finish our head on top asphalt then they import asphalt at also amount and then you hear say road this road this and that you get but according to devil mahi he say mo no worry say this road wey dey construct say e go last fifty to hundred years that means you wey be thirty years now you go don reach like hundred by the grace of god the road you go still dey use am make you no fear anyway that's from the uh, minister of works though i think that answers uh, some of una question uh, briefly and sharply uh, sanusi talk something and um,

by the administration of buhari in conjunction with tinubu may i put am that way because na two of them share hand uh, but it was started by, by buhari for those who don't know you get baba tinubu just announce am because there was no budget for it for the last six months of 2023 because it was not made by the outgoing administration right the first person wey make an attempt was president goodluck ebele jonathan yes you remember occupy nigeria na removal of subsidy na lead to am o yeah e go shock you say some people wey dey fight against am and dem dey government but that's a uh, conversation for another day let's not go there you get but sanusi the emir of kano say during when he because he serve as governor of cbn 2009 and 2014 between 2009 and 2014 during when he dey yarn at oxford global think tank leadership conference for inside abuja on wednesday

a compromise was made to save Nigerians' life. Because to Jonathan administration or jo to Jonathan himself, the life of Nigeria dey more important than removing subsidy. He say na him make him make dem take that decision back. Now be me talk this one. Na me of Kano Sanusi na him dey give us this secret now. For those of una wey no know before. sanusi konya say if to say the subsidy say they remove and then say the economic pain would have been far less far less severe than wetin nigeria dey face today because that time money dey na oil price high na He said, I wish Nigeria allowed Jonathan government remove the subsidy in 2011. There would have been pain, but the pain for not dey this serious as wetin we dey face currently right now. Say e for just be tiny fraction of wetin we dey face today. Anyway, he talk plenty plenty other things at the end, sha. Mm. But he shall just dey let you know wetin make jonathan really go back on im word on top the rumor of saw city that means it wasn't really about the protest wey we dey do na the fear of say people go fit lose their life as a result because that was also the peak time of boko haram if you clearly remember boko, boko haram blow up around 2009 for those who get short memory right

E get wetin dey pain me for dis government, I wan even talk of those people wey dem release, me I no wan talk of de coup, dat one no concern me. You see those people wey dem release, for me dem no suppose to even release those people, people dey for prison wey e be sey dem no do anything, These one, they no even get file. They no even know whether they go come out for there forever. I'm telling you. Those people, they no even look for them to release them. Now, people who una don't know their name, who una not say they, they, they get case where be say relate to drug. Now, there they release. I bet which kind country be this? Check am now. Check am now, run be. Which kind country be this one? the kind thing wey those people even involve in for other country na wetin dem dey take dey hang people dey kill them you come go release them from prison wey dem manage put them ah oh it is No. well o well done my brother i dey enjoy una god go bless una for the good work wey una dey do na gmg of life na him dey talk. okay gmg i i i wan believe say okay maybe you no hear the last part no dem no release them out of one hundred and seventy-five list uh, 175 list na 34 persons na im come benefit from the pardon list and clearly you go know say from that 34 sef 15 of them don already kpai when dem grant uh, presidential pardon uh, the other ones uh, which are probably like around uh, if you take out 15 from 34 that's wetin dey do my that's 19 right yeah the rest 19 dem no be all those people wey dey suspect so those names now they don delete dem comot from the presidential pardon list and uh, they still remain for prison now you also need to know say the people wey you dey talk about when you expect presido to give pardon they never dey convicted yet you get i think uh, there was a record by nigeria correctional center where they say i think sixty percent of people wey dey dey nigeria prison say they never even dey convicted of their crime they just leave them they are waiting trial you get so when i think by law correct me i'm wrong o oh, for the, the barrister of the law i think before presido fit give you pardon you have to be co convicted you get not be people are waiting trial abi not be so they talk I, I think so i think so that's what i think of my head based on my common my head but probably maybe speak to one or two lawyer to understand maybe now why those people when you expect to leave the prison not fit leave the prison you get a special special grace of god somebody carry their case come go carry am go court or come reason the matter say they no really deserve to be there then based on how we try to comot them you get me anyway that's the wrap thank you very very very much yeah truly truly i see your man that no they no release them they no release them ah after all the cry press you no hear us now na why they release the release from one seventy five to thirty four but the thing shock me That means next time now, when I need to dey consider on a list when I bring up come public because to a certain level, it seems like a shame, but then again, it's commendable because we never experienced this kind of thing before. Anyway, my name is Aaron B. Uh, the show continues. We'll move to the next hour right now, which is um, office palava not go anywhere 89.9 yanga fm Now we the runner sabi station more enjoy this beautiful record from arastar we be 89.9 yanga fm